Sena ta' tajba minn ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħan ospita lil Jennifer Dimek, waħda mill-ikbar makeup artists li għandna f'pajjiżna. Jennifer, ftit ta' xurilu saret om Għat-tieni darba twieldet baby Sylvie. Illejla rrid nisma' mingħand Jennifer kif tirrakkonta l-ħajja d-dar illum il-ġurnata li għandha tarbija ta' ftit xhur u għandha tifl oħra li għandha ftit inqas minn sentejn. Nisimgħu naqra l-enerġija fid-dar ta' Jennifer kif inhi. Minn hawn ftit ieħor ħa jibda l-istaġun tat-tiġijiet. Jennifer bil-professjoni tagħha tkun parti minn din il-ġurnata hekk importanti għal ħafna tfajliet. Però llejla Jennifer tissorprendina meta tirrakkontalna Normalment liema membru tal-familja l-iktar li jkun anzjuż dakinhar tat-tieġ? Ħa niltaqgħu ma' Jennifer minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum l-Erbgħa qegħdin f'nofs il-ġimgħa jumej il bogħod mill-weekend u dan il-weekend naqa' weekend importanti għax irridu ndawru s-siegħa, issa ħa nibdew ngawdu ġranet itwal u dan il-weekend ukoll niċċelebraw the Earth Hour. Pratikament siegħa li d-dinja kollha tingħaqad bejn it-tmienja u nofs ta' filgħaxija u d-disgħa u nofs ta' filgħaxija nitfu kemm jista' jkun id-dawl biex id-dinja litteralment intuha nifs, siegħa simbolika. Illejla ħa nlaqqagħkom ma' imprenditriċi, omm, U artista. Miegħi illejla Jennifer Dimech. Hello Jennifer. Hello. Kif int? All right, all right. Serata tajba.
Grazzi tal ċettajt l-istenina, tista' takkomoda ruħek. Il-nel illum poġġejnija fis-sodda tagħha. L-bot. Imma smani dik hemmhekk tħobba naqra dik is-sodda għax tibda dur dur dur u mill-ewwel tmur għajnejha biha. Jennifer, tradizzjoni ta' prime time Ikolli nieħu d-dettalji. Isma', dal-weekend indawru s-siegħa. Aħ, ġri.
Ma jħarbatlikx ir-rutina tal-irqad? Ifhem, eħe, ħabbat-tiġijiet għax issa bdew, imma naħseb norqdu iktar kif tiġi di, fakkarni. Aħna, aħna li ħa nagħmlu, niġri torqod inqas. Norqod inqas, mela żgur ħa tħarbat lis-siegħa. Jew trid torqod, ma nafx, tħawwadt insomma, ma nafx hekk hux siegħa iktar. Jew żgur li l-ġranet titwal, so Eżatt.
Isem u kunjom?
Jennifer Dimech.
Jennifer Dimech. Data ta' twelid? 6/8/89.
Awwissu, Iljun mela int. Mela.
89.
Fejn inti mwielda, Jen? Pietà.
Pietà.
Residenti?
Msida, Iktar Mosta. Professjoni?
Makeup artist.
Imprenditriċi. U hija. Hekk tiġi wkoll. Jen, ma nafx għalfejn, nimmaġinak żgħira. Id-dar, dejjem bil-makeup tal-mummy, tilgħab bl-affarijiet li kien ikollha. Iktar tat-tija, għax il-mummy ma kinitx waħda li tħobb ħafna l-makeup, imma niftakar it-tija Grace partikolari, immur fil-bathroom ninqafel u kellha l-lipsticks kull kulur hemm u dejjem nara u niftaħ. U l-mummy wkoll kont nisraqilha ftit makeup, imma l-iktar li niftakar hekk, Tazzija. U t-Tija Grace x'kienet tgħid meta tmissilha l-makeup? Xejn, hu kienet ma ssibnix hemmhekk qiegħda dik tkewwes. Isma', baby Sylvie kemm għandha żmien issa? Baby Sylvie għandha tliet xhur, għalqithom.
U l-kbira kemm għandha? U l-kbira ħa tagħlaq tu f'May. Mela baby Sylvie għandha ftit iktar minn tliet xhur. Eżatt, sena u seba' xhur hemm bejniethom. Ell, meta wasalt lura d-dar baby Sylvie. Jaħasra. Xi bdiet tgħid, xi bdiet tagħmel? Ifhem, jien kont qed nipprepara b'żaqq, imma hi għadha żgħira u, ehm, so xejn, fil-bidu meta ra, toqgħod taqra ħafna biex nara x'ħa nagħmel, kif ħa nidħol u hekk, bħal meta kellna l-qattus fil-bidu, missa għandna l-qattus u għandna l-ell. So dħalt u. Rat il-buggy li kienet tagħha, so bdejt ninkwieta wkoll. U xejn, ġiet tiġri, qisha għandha pupa u kurjuża hu. Kif tirrakkonta l-ħajja d-dar, b'tarbija ta' ftit iktar minn tliet xhur. Oh, hekk iktar hu bla nifs. I mean, ġa kienet ħajti bla nifs, imma bla nifs hu bi tnejn għax two under two. Mhiex faċli, għax ikollok bżonn iżjed hekk qisek, kif taqbad tgħid, tiġri iktar mal-ħin, imma Ma bidra ma' xejn ovvjament, xi ħaġa li xtaqt. Isma' semmejt il-qattus l-ewwel. Mela. Sax, kif qed iġib ruħu b'żewġt tfal id-dar? Isma' l-qattus jingħar mit-tfal.
Eħe, iktar inkwiet.
Għax iqajjimni u ma jqajmunix it-tfal le, anke t-tfal qajmuni. Imma l-qattus, miskin hu, filli għad f'dar il-gargur kollha ġonna, hawn, kollha ġonna. Issa jagħti l-mosta filli għandna tifla u filli għandna t-tnejn, iħossu naqra relegat. Minn hell jibża' naqra. X'inhi? Min għel jibża' naqra. Jibża', x'għel kull meta jiġi fuq il-qattus mur biex bir-ras hekk hedbat biex tibbuttaħ 'l hemm. Jen, mil-lat professjonali, x'inhuma l-isfidi l-ġodda li qed taffaċċja issa b'żewġt itfal? Eħ, ifhimni, l-iktar naħseb li nsibha diffiċli, eħ, meta jinqalgħu intoppi bħal mard. Jiġifieri, ma tistax tibgħatha skola, trid tara x'ħa tagħmel, ikollok eħ l-affarijiet tiegħek. Qisu l-omm iktar għandha responsabbiltà mhux għax il-missier ma jitlaqx minn idu ta' ommha, l-iktar challenge huwa meta t-tfal ikunu ma jifilħux. Għax trid tara x'ħa tagħmel u. Jen, jekk nitkellmu fuq il-professjoni tiegħek, impossibbli tgħodd kemm-il darba kont wara l-kwinti ta' avveniment importanti, kemm lokalment, kont Pariġi, kont New York. Jiena jkolli kurżità fuq l-individwi li tkunu kontra wara l-kwinti. L-anzjetà, l-eċitament, Tesperjenzaw hintom ukoll? Mela. Jew min ikun fuq il-palk biss? Jien għadni nogħroq u u neċita ruħi s'issa. Jiġifieri l-ewwel nett qisek dejjem għandek mudella ġdida, ma ma ma tgħidx dan huwa xogħol li jien qed nagħmel lilek u lilek kuljum l-istess, da dejjem ħa tmur. Għandek tittogħġob il-istylist, tittogħġob il-mudella, trid tkun komda l-mudella, l-istylist l-iktar importanti jew designer. Jiġifieri hemm ħafna, jekk għandek artist, ta' l-artist għandha t-tim, so apparti li inti jekk ħa nagħmel artist għal xi Eurovision eżempju għandek it-tim tagħha, d-designers, il-familja. Ara kemm hemm nies li trid tolqot mhux just lil dik il-persuna, so dejjem hemm aspett ta' eċitament, jien dejjem għadni neċċita ruħi meta nkun fuq is-sett. U l-affarijiet jinbidlu fl-aħħar minuta. U l-affarijiet jinbidlu fuq l-, eżatt, trid tkun trid tkun flessibbli li tbiddel għax da ultimately l-kelma mhix tiegħek fl-aħħar. Hemm manager, fhimt, ta' show, jiġifieri eħe. Xorta għadni neċċita ruħi.

Jen, ftit ġimgħat oħra jibda l-istaġun tat-tiġijiet. Aħna l-Maltin inħobbuhom it-tiġijiet. Ħafna.
Għal ħafna tfajliet hija ġurnata vera importanti. Int ovvjament tkun parti minn din il-ġurnata ta' ħafna tfajliet. B'mod ġenerali kif tirrakkonta l-enerġija li jkun hemm id-dar tal-għarusa? Ifhem, ikollhom anzjetà ovvjament, it-temp jaffettwa ħafna, naħseb l-iktar ħaġa li tbiddlilhom il-burdata hija t-temp. U l-mother u tkun naqra iktar anzjuża. Jiġifieri l-mother l-iktar li tkun anzjuża? Jien nara li l-mothers ikunu l-iktar anzjużi, naħseb ikunu jridu l-aqwa għat-tfal tagħhom allura ovvjament jeċitaw ruħhom iktar, fhimt? Titx filgħodu, fix-xħin normalment tibdew? Ajj, ma tfakkarnix.
Dak skont il-bride ovvjament, fix-xħin, jekk mhux il-quddies tal-ħdax jew il-quddies tas-siegħa jew x'ħin il-quddies, però Trid tagħmel in-reverse kemm għandek nies kont kemm ikollhom nies imma. L-iktar darba li qomt kmieni biex għamilt tieġ. T'Għawdex u għax apparti li trid tqum kmieni għax għandek xi għaxra, trid tqum kmieni biex taħseb iktar, ikolli tieġ Għawdex u trid tqum fit-tlieta u nofs biex issuq, fim, tipprepara, ssuq għall-vapur. Eħe, mhux faċli, eh? Isma', Jen, għax naf li hemm ħafna telespettaturi femminili li qed jarawna bħalissa u biss probabbli dawn in-naqatips mingħandek ikunu jriduhom. Ħa tibda r-rebbiegħa minn hawn ftit tal-ġranet oħra, anzi bdejniha bdejniha l-bieraħ ir-rebbiegħa. Il-bieraħ bdejt ir-rebbiegħa x'qed ngħid ħa tibda l-ġimgħa d-dieħla. Bdejna l-rebbiegħa l-bieraħ. X'looks hekk imorru għar-rebbiegħa? X'hemm trends ġodda?
Bħalissa moda light makeup, glowy ħafna, so dik id-dewy look. Pastel colours fis-sajf u r-rebbiegħa dejjem fashion u reġgħu in fashion. Mascara, lashes kbar and dewy and also qabel konna nagħmlu xi freckles eżempju. Did-darba ma tantx rajt freckles so qed qed nara aktar bħala looks dewy, natural u dik in-naqra ta' ta' cat eye eye shadow. U għas-sajf jibqgħu l-istess it-trends jew jevolvu? Għas-sajf glowy, dik il-glossy lips. Sankiżdu, nibżgħu għall-ġilda tagħna, importanti ġej is-sajf, ovvjament, nidilku l-protezzjoni u nevitaw ix-xemx diretta. Diġà bdiet, u x-xemx diġà bdiet tinħass. Nibdew nipproteġu l-ġilda għax ovvjament hija xi ħaġa importanti għax il-makeup joqgħod aħjar. Jennifer, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla, nawguralek ir-risq ovvjament għall-professjoni tiegħek, però wisq iktar ir-risq. Għall-familja sabiħa li għandek. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi. Grazzi għal Fior di Vita ħa ngħinuk tagħmel iċ-cheese splatter perfett għax fil-fatt għandna għalik numru ta' prodotti Fior di Vita li żgur ser tieħu gost tippreparahom. Kif ukoll grazzi għal sehra bajjada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma mill-iktar tajbin però jekk kemm-il darba tikolhom ma tħossikx guilty li tkun ħadt dawk il-kaloriji żejda anzi tkun kilt ikel li huwa tajjeb għal saħħtek. Grazzi ħafna. U s-serata t-tajba. Lilkom it-telispettaturi nħeġġiġkom tibqgħu hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura kollegament mat-tabiba ta' Prime Time u mbagħad nutar għandna ċans nilgħabu kontra 30 sekonda! Ejja ħa naraw ku se terbħu l-jackpot cash. Thailand Style huwa ħanut tal-madum ġdid f'Birkirkara Bypass, viċin ir-roundabout ta' Ħallija. Ħanut fejn l-għażla, kwalità u prezzijiet jimxu id f'id. Għand Thailand Style tingħata attenzjoni individwali lil kull klijent sabiex ikun żgurat li d-dar jew kamra tal-banju li tkun qiegħda tiġi kreata tkun unika u bi stil, li finalment tirriżulta f'sodisfazzjon Għal min ser jużha ta' kuljum. Jekk qed tippjana d-dar ġdida tiegħek jew tixtieq tbiddel il-kamra tal-banju, kun ċert li żżur Tile and Style f'Birkirkara Bypass. Tile and Style. Follow us on Facebook.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Merħba jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum ser nitkellmu fuq virus li jiġi trasmess sesswalment, il-Human Papilloma Virus. jew kif inhu iktar magħruf HPV. L-HPV hija l-iktar marda komuni li tiġi trażmessa sesswalment. Hemm 'il fuq minn mitt tip ta' HPV u huma kklassifikati b'numru, pereżempju HPV 1, HPV 2, eċċetera eċċetera. Ħafna minnhom m'għandhomx konsegwenzi u jekk tiġi infettat ma m'għandhomx konsegwenzi fuq is-saħħtek. Imma hemm viruses bħall-HPV 6 u HPV 11 li jagħmlu felul madwar il-vaġina u fuq ġewwa madwar il-pene, fuq wara wkoll fil-warrani u anke fil-ħalq. Hemm tipi oħra ta' HPV virus li jista' jkollhom konsegwenzi ħafna iktar gravi fost l-HPV li jikkawżaw kanċer tal-għonq tal-utru huma l-HPV 16 u 18. Il-felluli s-soltu jidhru ftit wara li tiġi espost għall-virus. Jista' jkunu kbar, ikun hemm xi uġigħ u anke jdemmgħu. Jekk għandek xi felul u taħseb li ġejt espost għall-HPV, Kellem it-tabib tiegħek. It-trattament huwa sempliċi u effettiv jekk isir sew u konsistentement. Issa ser nitkellem fuq il-kanċer ikkawżat mill-HPV. Tajjeb li ngħidu li għalkemm wieħed jista' jkun infettat b'dawn it-tipi ta' HPV, xorta waħda ma jaqbadhomx cancer 'il quddiem f'ħajjithom għax is-sistema immunitarja tagħna iddgħajjef lil dawn il-viruses. Iżda, jekk wieħed għandu s-sistema immunitarja diġà dgħajfa jew jibda jieħu xi mediċini li jdgħajfu s-sistema immunitarja, jista' jkun li joħroġ dan it-tip ta' kanċer 'il quddiem f'ħajjithom. Il-kanċer ikkawżat mill-HPV jista' jdum is-snin ma joħroġ, ġieli 'il fuq minn għaxar snin. X'nistgħu nagħmlu biex nipprevenu din il-marda? Hemm diversi metodi X'wieħed jista' jagħmel biex jevita din il-marda? L-ewwel nett il-ġenituri għandhom ikunu jafu fatt fuq l-HPV u li dan il-virus huwa komuni fost it-tfajliet u l-ġuvinturi żgħar dawk li jibda jkollhom esperjenzi sesswali. Għalhekk importanti li nitkellmu maż-żgħażagħ tagħna u nkunu open fid-diskors tagħna u ngħidulhom u nispjegawlhom li hemm viruses li jistgħu jittieħdu sesswalment, u kif nistgħu nipprevenuhom. Nipprevenu dan il-mard billi nużaw kondom, billi ma jkollniex esperjenzi sesswali frivoli u l-iktar importanti f'dan il-każ hu li nitlaqmu kontra l-HPV. Teżisti tilqima b'xejn li tingħata liż-żgħażagħ kemm tfajliet u kemm il-ġuvintur. L-HPV huwa wieħed minn tliet viruses trażmetti sesswalment li teżisti tilqima għalihom. Il-vaċċin huwa aċċessibbli b'xejn miċ-ċentri tas-saħħa tal-gvern u fil-privat huwa wkoll aċċessibbli imma jrid titħallas tas-servizz u mhux tal-vaċċin innifsu. Din it-tilqima tippreveni infezzjoni minn disa' tipi ta' HPV. It-tilqima tipproteġi kontra l-felul, kif ukoll ċerta tipi ta' HPV li jikkawżaw il-kanser. It-tilqima ma tagħtix protezzjoni sħiħa u għalhekk importanti li n-nisa jibqgħu jagħmlu l-smear test u jagħmlu screening kull sena jew iktar ta' spiss u jintuża protezzjoni waqt l-att sesswali. Il-protezzjoni tat-tilqima ddum fit-tul imma mhix kompluta. It-tfajliet u l-ġuvintur jistgħu jiġu mlaqqma sa minn l-età ta' disa' snin imma tingħata b'xejn mill-età ta' tnax-il sena. Tilqima tingħata f'żewġ dożi sitt xhur 'il bogħod minn xulxin.
In-nutar qed jgħidli li m'għandniex ċans nilagħbu kontra 30 sekonda, dawn l-affarijiet nutar ma nagħmluhomx, jekk iwegħdu xi ħaġa, irridu nżommu l-kelma tagħna, ma taqblux miegħi? M'hemm x'tagħmel. Il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna llejla għadda qabel ma nħallikom infakkarkom li flimkien ma' United Colours of Benetton għandna kompetizzjoni mmirata Għat-telespettaturi ż-żgħar ta' Prime Time, fejn irridu narawkom tużaw il-kulur, irridu narawkom tużaw il-kreattività tagħkom, qegħdin fir-rebbiegħa, irridukom tibagħtulna tpinġijiet li jirrappreżentaw ir-rebbiegħa għalikom. Din hija kompetizzjoni li hija mmirata għat-telespettaturi żgħar ta' Prime Time u għalhekk inħallu lilhom, it-telespettaturi żgħar ta' Prime Time, jużaw il-kreattività tagħhom għax m'hemm xejn isbaħ milli tuża l-kreattività. Imbagħad intom bħala ġenituri jew li tieħdu ħsiebhom ibagħtuli r-ritratt ta' din it-tpinġija li jkunu għamlu permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew inkella Instagram u dik it-tpinġija li għamlu tista' trebbaħhom l-aċċessorji perfetti li għandhom bżonn għall-piknik tagħhom. Ngħidu grazzi lil United Colours of Benetton tas-support tagħhom lejn din il-produzzjoni. Jien ngħidilkom il-lejl it-tajjeb, nixtieqilkom is-saħħa u ħa niltaqgħu għada. Sadanittant, ciao!
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's fior di vita.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
Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, magħmul mill-ilma baħar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Experience life with Bridgepoint. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Eva Garden.